welcome back to my channel today chomzy husband don come out come rant on internet space again and children of anger don come out come give am better woto woto and also bella okwagwe sister wey be say dem dey call sandra don publicly come out come claim to be flavour wey be nigerian musician e don claim to be di man wife. So few months ago, early last month to be precise, Chomzy husband wey be say dey call himself Rico, im come out to come show us a video wey be say his son, his first son dey for inside a G-Wagon, im dey drive am dey go where we no know. So im come come out to come make di video dat time wey be sey e come talk sey how many of our children don enter um G wagon before, dat thing come make people vex, call am out dat time, call am a childish man and all sort of names, but is like di man is not backing down anytime soon. Im come come out again today to come drop dis video of di same G wagon wey e use take dey pepper us. Im come come out come show us di fleet of cars wey be sey dey for im garage. for e house and di g-wagon na im dey for di front as you can see it on your screen so im come come come say poor man pikin go think say na wall paper normally dis poor man pikin matter na di thread wey be say dey for online any small thing if person do something dem go say poor man pikin go think say na so oh, poor man pikin go think say na like dis so im come out to come do im own but as im do am di thing come vex people we get rich people for dis country wey be sey no dey make noise, very wealthy people I dey talk about the likes of their Adeleke um Davido papa we no even know sey dat man get person like dat wey get money dey dis country before we get the likes of um wetin dem dey call dis man um Terry wire we no even know sey the likes of those dey for here until their children come out to come show us sey um my papa dem get money all those type of thing since chomzy marry dis her husband di man neva allow us get peace on internet space which rich dis guy rich we no know so many rich pipo dey dis kontri wey be say dem dey give us stress but chomzy husband e no gree so di first pesin under di comment afta im drop dis tin di first pesin say trying to force your richness down our throat only proves one tin to me it only prove say there's something off about this guy i hope chomzy genuinely happy sha because they just say money no fit solve everything forget say we need money for everything but it can't solve all our problems another person come come come say do you know the biggest flex as a woman when your man don't seek social media validation the rich low-key nigga is just the best and na so e suppose be o Wen man wey be sey im get money no dey talk too much, na di one wey no get anything wey just once poor man pikin just mistakenly jam money forget about it. You fit take a particular person, you fit take a man out of poverty but di poverty mentality can never be taken out of him, can never. Another one sey dis one just marry chomzy for fame, Nwoke likely attention like e attention twe twe I've called this man a paparazzi husband before all of us know just say he just marry this girl because she dey popular eh, and she on her own she no go like say she no marry the man because of money she don already reason am say if she continue with Elo swag dey do that dance video wey dey do for IG and everywhere which day she wan dance dance dance make am to take buy G-Wagon you dey get me so I believe say na all those things na Trump dey reason say Elo Swag still na boy wey be say still dey hustle um we no want that type of person we want person wey be say already dey made and there's nothing wrong with it o but as you dey pursue money like thief try make you dey settle with person wey man wey be say dey coordinated e just get the way this guy behaviour be wey be say e no just dey normal make we no deceive ourselves here the first wife wey be sey e marry, e throwey that one correct collect the woman pikin with full force. So that kind of man e no fit know wetin e go fit do o. So onto flavour baby mama matter, um flavour baby mama as we all know dem be two baby mamas Sandra Ugwuagwe and Anabana both of dem were where both of dem was once beauty queen for nigeria and na bella okabe sister wey be sey dem dey call Sandra na im be the first person wey be sey um favour get as im baby mama she first after she born the first pikin favour come migrate go dey date um another beauty queen wey be Anna Bana e come that one when that one drop her own pikin him come go back to Sandra Sandra come um drop another pikin for am so Sandra has two children for favour while Anna Bana the second baby mama have only one child for favour So over di years we don dey hear some kain rumor sey um Gistlover na im first bring di story come around as if sey is like dis guy im don finally marry Sandra which is um Bella Okagbue senior sister but fans no believe am. So fast forward to today wey be sey um dey wan do Flavour papa burial make di man rest easy, dey wan bury di man today so di di woman now sandra ukwabe come come out to come talk talk say she she actually be the flavour wife o since so she wetin she talk she come come out come say today we gather not in sorrow but in celebration of life of a recar of a remarkable man that was and always be will be an icon to many farewell my father inlaw pa

the band wey be say don really marry dey always come out dey come talk say this is my wife oo this one flavor never for once claim Sandra Okagbue say na my wife be this so when she come come out come put out this thing people gats to ask questions because e dey shocking to all of us so the first person here say this beautiful woman is steadily claiming flavor as her husband but he never publicly acknowledges her as his wife why e reach to ask my sister because Dis girl na, dis Sandra na very beautiful woman. If dem put Sandra, put Flavour, the only thing wey be say Flavour get pass her na money. But Sandra on her own, she's not from a poor family, so I no see a reason why e dey so difficult for Flavour to come out to come claim this beautiful woman publicly so that we go see am say ah na my wife be this o, na Flavour wife na im be this.

E get one time wey be sey I bring news about um dis Sandra Ugwuagui matter for my channel before and one person come for comment section dey tell me talk sey she don marry, I no believe, I no quite believe de person but for Sandra to come out on her own to come make dis public, it mean to sey actually dis guy don marry her low key without us de public knowing. anoda one say even bella said it even bella said it they are married wen she was in bebe house anoda one say why flavour publicly denying her flavour palliative own o ashawo anoda one say my concern is her personal photoshoot abi me sef i no even know say dem do photoshoot for burial di tin tire pesin anyways dis dia marriage wey be say just come out online like dis di tin shock me i no go lie o e shock me well well becos um Sandra no be person wey be sey dey even talk before, she no dey, you dey hardly see Sandra for any scandal for online, so I no surprise sey na low key marriage she dey do, but congratulations to her and um RIP to Wetin be e name, Flavour papa, una take care, una bye.